Il-shooter il-programm ta' dan u san, imma l-lum naħseb li ħajkun hawn id-dan biss għax is-san. Aw, aw, aw, sa, skużawni, skużawni ftit tard. Skużawni. Eh, ma importax, ara, li l-kom li qed narawkom, ibbatunna fuq dan l-indirizz, jekk tiduna ninvestigaw xi ħaġa għall-aħħar ġimgħa, l-aħħar ġimgħa kom ċar. Kif ġejt tard? Għax illum hija car free day u ddeċidejt li ma niġix bil-karozza. Bil-karozza? Eh. eh ma għandhom xorta bil-karozza konti ġej. Ma ma soqx, ġviri s-saċċina. Ah, ma jimportax, imma illum vera huwa il-jum tal-Car Free Day fejn hawnhekk aħna idu niġu konxi kemm il-karozza jiena barsa fil-ħodu niġu konxi mill kemm hawn karozzi żejda, le. Kemm hawn karozzi żejda mm. fid-dinja kollha.

Għal xejn. U erġajt jgħataw għaliex għandi iktar mistoqsijiet wara s-suċċess li kellna l-ġimgħa l-oħra bil-mistoqsijiet illi jistaqsu lis-sindku li m'għandekx għalfejn jistaqsi lis-sindku, reġa' għandi erba' oħra llum ejja nippruvawhom. Jekk xi ħadd biex isiblek impjieg, il-min iċempel? Il-Labour Office. Brava, sinjura, mux is-sindku. Jew il-kulux sindku, miskin is-sindku, mela kemm ħajabbuħ bxol. Eh, eh, eh, vera ċemplu, daw kolla ta' għom li sindki differenti daw l-miskin. Vera. Jek taqla ċitazzjoni li l-min iċempel. Il-kunti? Le, jaxasra, le, l-sindku ħalluħ bekwietu. Jek jek kollu problema bi ċitazzjoni, ċempel, jew l-leza, jew il-pulizija, l-min ikun tajjeb. Eh, pulizija, eżaqi, sa' prosti. Sindku zgullele. Eżatt inzer dajni. Xillum qed induru n-nies. U ngħidulhom biex lilkom is-sindki. Ma solvux il Xiġi, viċi sindku mhux xorta ċemplulek. Ċemplulek għal kollox. Kien hemm sindku li qalli anka biex jaqta' l-Bugan Villa ċemplulu. Le nafu li qegħdin hemm biex taqdu n-nies, imma iċemplulkom naqra xejn ukoll sewwa. Nhar terba, nagħmel viżit kull nhar terba hawnhekk jiena. Għal daw il-problemi, jiġifieri ma l-importanti aħna li fl-aħħar mill-aħħar Għedin għamlek għal residenti, ġiviri. Le, mux hekk fejn tista' ħataqduhom, imma jkun hemm affarijiet li mhumiex taħt il-kapaċità. Ma aħna m'għandniex, ifimni, affarijiet oħra li mhijiex taħt il-kontroll tagħna, ifimna, ma tkun tista' tagħmel xejn, imma tkun qiegħdaw għal-ġitta daw in-nies, jiġi jgħidulek kull problema li jkollhom, imma għalhekk qegħdin. Tajjeb, thank you, proset. U nagħlqu billi nappellalkom lis-sindku tajjeb tal-imaraħalu Ma noqgħodux inċemplu fuq affarijiet li m'għandux x'jaqsam. U sinjuri baqa l-aħħar ftit jien biex l-avventura tagħna fuq shooter tkun spiċċat ukoll. Emma, jekk taraw xi interessanti dejjem ibatulna shooter qed dalu sandokkom jew kellha fuq WhatsApp. U nħoss li għandi naqbad dik id-donazzjoni u mmur forsi niġbor l-aħħar ftit flus u nwassalha sant il-bib tagħna ta' Puttinu. Inti ħanedek x'tagħmel intu s-suq. Għidilhom li nsejjer forsi jitfgħulek. Nirranġajlek. Bis-sehem ta' ħafna minnkom illum ħa nkunu qed nagħtu donazzjoni ħelwa lil Puttinu b'ħafna inizjattivi żgħar li għamiltu intkom. Ħa nurhomkom. Illum wieħed irid. Ħsibtni ma narax. Mela ħsibtni ma narax. Five euros, hawn hu sinjura. Urihulhom, urihulhom.

Naqlaw iktar ħalli jkun qed imur għal puttin. Aħna rajt li għamilna tal-appell ġibna dal-flok, tlabna mill-inqas 500 euro daw il-flus ħan nibqgħu nipprovaw nżiduhom biex fl-aħħar nagħtu donazzjoni kemm jista' jkun kbira lil Puttinu. U inti ħad tkun qed ittina 500 euro. Daw iż-żewġ nisa sbieħ ħajkunu qed jagħtu donazzjoni waħda mill-iktar affarijiet trendi ta' tażmien. Daw tawna daw kollha biex intkom tixtruhom u l-qligħ kollu bħal dejjem imur għal Putino! U lil Putino ħa nkunu qed intuhom is-somma ta' 1025 ewro. Grazzi lilkom u grazzi lil Putino. U dak kien kollox għallum, sinjuri, jekk intkom ukoll tixtiequ tibqgħu tgħinu lil Putinu tistgħu tibqgħu tagħmlu dan billi tibagħtu fuq dawn in-numri ta' hawnhekk jew tkellmuhom direttament fuq il-mezzi soċjali tagħhom. Dak kien kollox għal-lum, niltaqgħu għada, ċaw!